Moro y bon dia. Mi nomber ta Reginald Cardoso, anto mi ta riba mi pagina yourdegitalentertainment.nl di cual mi tin hopi informacion, servicio, pero tambe nogoshinan online of digital, la cu nos pone saki, di cual e nogoshinan aki por yuda bo cu bo situacion financiero e aña 2021. Ta nifica si bo ta mirando e video aki of un persona a manda e video aki pa bo, ta nifica e video aki of e mensahe aki ta pa bo, ta nifica e persona si el a mande pa bo, Ta nifiká e persona ki ke yuda bo, mesun kos ku ami tambe ke yuda bo den bo parti finansiero e aña 2021. Di kual ora ku bo traha, por ehempel a segi, ku bo traha òf bo ta trahando normalmente, ku kada siman ku bo traha òf kada dos siman ku bo ta kobra òf kada luna bo ta kobra, Di mesun manera tambe e negoshi aki e yama PetronPay, di kual mi ta bai riba mi dashboard. E negoshi aki tambe por ta kobra kuné. Ta nifiká si bo ta den un otro negoshi òf bo ta pensá di bai den otro negoshi, mi ta konsehá bo mira promé tur negoshi, buska tur informashon, mira tur video promé ku bo drenta un negoshi ku no ta pagá bo. I pagá bo ta nifiká. Una bes ku bo tin un kartera di kriptomoneda, pasobra bo mester tin esaki, bo por hasi e retiradanan ku tin pa bo kriptomoneda, di kual una bes ku bo tin den iriba nan tambe bo por paga kos kuné. Laga nos baha na nos dashboard di PetronPay. Esaki ta riba mi dashboard. di kual ku mi tin den mi balansa tres shent i dos ku dieskuater dòler. Mi tin un inbershon, kaminda ta pará aki na un total inbershon, e ta pone na, si, e ta pone awor aki na spañó. Mi tin un total inbershon di nocien, mil nuebe shent noventa i nuebe, kaminda mi a kuminsá ku noventa i nuebe dòler na ògùstus aña pasá, dos mil binti. Tambe bo por hasi dos kos, bo por sinta trankil, warda e plaka bini di kual tambe bo ta gana plaka tur dia, òf bo por hasi bo mes aktivo, ta nifiká pasivo o aktivo. Ami a disidí di ta aktivo. E den manera aki ku mi a yega na e mil nuebe shente i noventa i nuebe dòler, esei ta mi inbershon. Oke, planifiká ku una bes ku bo yega e montante ei, tur dia bo por mira ginanta pa na bonifikashon di binti nuebe punto nobenta i nuebe. Planifiká ku tur dia mi por saka e kantidat di plaka aki mand'é pa mi kripto wòlet òf mi kartera kaminda mi por risibí mi bitkoinnan. Laga nos bai na e retirada pasobra awe ta e retirada mi ta bai hasi. Ta bai kaminda ta paran retiradas. Anto bo por mira cu mi tin dos pendiente aki na. Mi ta bay mustra mesora e fechanan di e dos pendiente. Pasobra cu mi a haci un video na Ingles, un video na Spañó y awor que mi ta haciendo e video aki na Papiamento. Ke mi ta haci? Mi ta bay full abao. Pasobra mi ke mustrabo e fechanan. Dia diesun, dia diesdos.

No bo. Kiko mi ta hasi? Mi responde, e sinkuenta i seis, pasobra e otranan tambe lo hasi di mes un kandidat. Aki bo por mira mi direkshon di mi bitkoin kaminda e ta bai riba e kartera. Mi ta hasi un solisitut di retiro, meta para einan, na spañó. I ta para aki nan tambe pending confirmation ta nifiká ku mi mester warda e mensahe bini den mi koreo òf den mi mail paso e mensahe ta hopi importante òf bo koreo elektróniko e la drenta. Nos ta konfirmá, pasobra bo tin ku konfirmá, bo mail ta masha importante den e kaso aki. Mi ta bai na mi dash, no, no, mi ta bai hasi un refresh di e página. I di kual bo por mira kinan ke ta bai na pendiente, ke men e ta pending. Kuantu tempu e ta dura? E ta dura di 30 minüt te ku 2 ora, ya bo tin bo sèn riba bo cuenta of riba bo cartera. Anyway, esaki tabata tur cos. Mi ta spera cu ba gusta mi video. Y si ba gusta mi video, subscribí bo mes riba mi canal cu ama YouTube Reginald Cardoza. Y tambe bo ta, bo ta da like si bo gustele. Laga bo comentario cu ta hopi importante pa mi. I tambe bo por dal e bèl, anto ora ku bo dal e bèl tur notifikashon nobo di vidia nobo lo bo haña den bo mail. Anyway, mané mi ta bisa semper, te despues ku mas informashon di PetronPay, pasobra PetronPay ta pagando. I tambe te despues i tin un dia bendishoná. Ayo.